Икки тыһыынча сүүс сэттэ уон. Бу Аҕа дойду көмүскэлигэр турбут биһиги аҕаларбыт, биһиги хаан-уруу аймахтарбыт, биһиги эһээлэрбит буолаллар. Икки тыһыынча сүүс сэттэ уон бу саллаат буойун дьылҕата. Уоттаах сэриигэ кыттыы диэн бу ынырык суол. Күн аайы өстөөх буулдьата эйигин эн сүрэххин тобулу көтөөрү ыйылыыр, иҥсирээхтик ыйылыыр. Күн аайы снаряд дөлбөтү тэбэр эйигин суох гынаары. Ол алдьархайга биһиги хосну олатырбыт ордоннор, өстөөҕү арҕаҕа тиийэ имири эһэннэр, кыайыы көтөллөөх эргиллэн кэллэхтэрэ. Бу биһиги дьоммут-сэргэбит бытырдыын кыайыы көтөллөөх эргиллэн кэлбит ураты дьоммут буолаллар. Кэлэн бараннар эмиэ олоҕу уһансыбыт, олоҕу туппут, сэрии кэнниттэн үлтүрүйбүт алдьаммыт

Түөртэн биир түөртэн икки сылларга Арха фроҥҥа бес сүүс уон ахсыс туспа сапернай батальонугар биэһэн иккис стрелковай полкаҕа рядовойынан сылдьыбыт. Москва аннынан Кимэн кириигэ сылдьыбыт сэриилэһэр. Онтон түөртэн икки сыл бүтэһигин диэки Арха фроҥҥа 202 туспа сапернай батальонугар сүүс биэһэн төрдүс стрелковай дивизитор рядовойунан сылдьар, балтараа ый устата кин инники кирбиигэ быстала суох сылдьар. Үс ый устата сапернай дьыалаҕа үөрэнэр. Так, тыйыстаҕа сүөтүн икки сыл сэтиниититтэн түөтөн үс сыл сэтиниитигэр диэри соҕуруулуу Арха фроҥҥа биэһин иккис туспа гвардейскай саперный батальон түөтүн сэттис гвардейскай стрелковай дивизия отделениетин хамандыырынан сылдьыбыт. Юхнов куораты куораттан саҕалаан Козельск, Сталинград, Каменев куораттарынан разведкаҕа суолу-ииһи оҥоруу, тузоктары тутуу, миналары иитии хостооһун уонна да атын үлэҕэ үлэлэргэ сылдьыбыта. Онтон түөртүн үс сыл этиниттэн түөртүн алта сыл от ыйыгар диэри үһүс Украинскай фронна, биэһин иккис туспа гвардейскай саперный батальон, түөртүн сэттис гвардейскай стрелковай дивизия отделениетин хамандыыра буолар. Хотугу Донецк, Днепр, Висла, Одер өрүстэрэ туораан Аҕа дойду улуу сэриитин Берлин куоракка түбүктээбитэ. Өрүстэри туоруурга уот сэрии быыһынан муосталары тутуу, муус аннынан миналары иитии, хостооһун, дивизиялары нөҥүө туоратыы, өстөөх тылыттан тылы ылыы уонна да атын сорудахтарга сылдьыбыт эбит. Семен Дмитриевич бу уоттаах сэриигэ саҕаланыаҕыттан бүтүөр диэри Берлин куоракка тиийэ өстөөҕү урусхаласпыт киһи буолар. ураты этиллэрин курдук саппер диэн саппер биирдэрэ сыыһар диэн эми мээнэҕэ этиллибэт ону барытын дьэ кини туораан ону барытын кини хорсуннук барытын бу мииналары мииналары арааран диэн мииналары иитэн диэн муосталары тутан диэн туох баар уот сэрии уотугар барытыгар сылдьыбыт киһи бүтүн ортон кэлэн тыын соҕус түөрт алтысыллаахха эргиллэн кэлбитэ дойдутугар Онтон наҕараадаларыттан этэр буоллахха, Семен Дмитриевич бу сэрииттэн кэлэригэр биэс бойобуй орденнаах кэлбит киһи диэн бу этэргэ дылы билиҥҥи тылынан эттэххэ олох уникальнай киһи буолар. Манан биһиги биллэн турар кинини геройуттан атыннык билигин биһи көрбөппүт. Бары даҕаны оннук санаалаах буолуохтаахпыт уонна кини кэлэн бары үрдээх үчүгэйдик эмиэ дьоллоох олоҕу тутуспута. Онтон бу бойобуй наҕараадаларыттан бэрт кыратык кэпсиир буоллахха, Семен Дмитриевич тыйыс оҕо үстүөтүн икки сыллаахха бастакы орденын ылар. Ол курдук Юхунов куоратыбыс холооһуҥҥа фрон линеятын туораан элбэх миинэни хостоон суолу-ииһи, кимэн киирии кыайыынын түмүктэнэрин хааччыйбытын иһин Кыһыл Сулус сыллаахха тахсыбыт кинигэ Так, уонна биэс үрдүн диэн эмиэ бу Сафронов тыйыс тоҕус тоҕуһун биэс сыллаахха кинигэ таһаарбыт эбит. Так, Сэмэн уол биһиги геройбут диэн эмиэ бу итинчи уон аҕыс сыллаахха суруйуу бэчээттэммит. Ити курдук дьэ биһиги э, э, Семен Дмитриевичпыт э, туһунан кэпсээтэххэ ити курдук уонаттан кини оҕолоро билигин Дьокуускай куоракка олороллор ол курдук кини оҕолоро диэн э, Светлана улахан кыыһа Светлана Семеновна Федорова Дьиҥин Дьокуускай куоракка олорор уонна кини кыра кыыһа Наталья Семеновна Флегонтова олороллор. Так кэргэнэ буоллаҕына Флегонтова Наталья Владимировна үрдүк юридическай үөрэхтээх эбит уонна бу Чурапчыга биһиги Чурапчыбытыгар народнай судьяны үлэлээбит эбит уонна Чурапчы Чурапчы нэһилиэгин Сэбиэтин председателинэн үлэлээбит эбит. Сөп, онтон кэнники былаан Дьокуускай куоракка киирэн баран кини Саха СССР адвокаттарын коллегиятын чилиэнэ эбит. Сөп, уонна 1992 сыллаахха бу олохтон барбыт. Итиигэ үлэлэр иһин балайдаҕына бардылар курдук. Ол отто баа индигитин туох эмэтэ планнар бааллар дуо диэн бу эһиги холобура бу кинилэр хадаар дьоно сэргэтэ туох санаалаахтары баҕар эссе туох эрэ тугу эрэ оҥорохтон бааллар буолур диэн оскуолабыт ньиргуй Семен Дюдевич Фрегонтовка аналлаах ити памятниктаахпыт уонна оскуолабыттан Семен Дюдевич аатын чиэстээхтик сүгэр бүгүҥҥү выставка ити бу көрүллэн курдук көстөрүн курдук сөндүдүреш ити олох бэйэтэ дьыбыт байыннай флягата отон хамыһынылаахмын көтөхне кэнэн турар фотоальбомма бар онутан бэйэтин туттаһылдыбыт наҕараадалара уонна кэнэн тураллар олох кылгастык ыспыраапа курдук эттэхпинэ биһи хадарнай бэйиттэн сүүс төрдөн киһи сэриигэ барбыта уонна олох

Нэһилиэк дьоно-сэргэтэ баҕарар баҕа санаата диэн оттон атын нэһилиэктэргэ ити бааллар, билигин дэлэккэ-тарбакка турар Сүрдээх үчүгэй площадь Победы диэн оттон тутуохпутун баҕарабыт. Чугас соҕус кэмҥэ диэн былаанныбыт уонна оттон кыллар буоллаҕына техникабытын оҥороммут уонна дьэ бу улахан бэтэрээннэрбитигэр барыларыгар дэтинник бюсту

Батурскай улууһун Хаптаҕын нэһилиэгэр бэс ыйын уон сэттэ күнүгэр төрөөбүтэ. Уон тыһыынча тоҕус сыл уон сэттэ сыллаахха. Так, тыһыынча тоҕус өлөртаҕас уон алты тоҕус сылларга үөрэх сылларыгар Дьокуускайдааҕы национальнай байыаннай оскуолаҕа үөрэнэн младшай сержант буолар. Тыһыынча тоҕус Түөтөн сыллаахха Финскай фроҥҥа бэйэтэ тылланан барбыт. Фрон Венетыгар оборонаҕа сыппыт. Финляндия уонна СССР эйэ договор түһэрсэннэр дойдутугар төннүбүт. Дириҥ Хэнтэ кылаастаах оскуолатыгар военругунан уонна физругунан үлэлээбит, эргиллэн кэлэн, 1995 сыллаахха сыл балаҕан иһин аҕыс күнүгэр Дьокуускайдааҕы военкоматтан ыҥырыллан Аҕа дойду сэриитигэр барбыт. Тыйыс остуйдун икки сыллаахха Чита куоракка сибээс полкатыгар алта ыйдаах связист үөрэҕин бүтэрбит эбит, онно специалиһынан үлэлээбит. Онтон кадровый командир буолан Мальтаҕа снайперскай оскуолаҕа барар. биэс ыйдаах снайпер үөрэҕин үөрэнэр. Сүүс аҕыс сүүрдэн икки сыллаахха Челябинскайга снайперскай оскуолаҕа отделение командира буолбут, үһүс көлүөнэ снайпердары үөрэппит. Сүүс аҕыс сүүрдэн үс сыллаахха он бирис танковай корпус он иккис мотострелковай биригээдэтигэр взвод командирынан ананан Орел куорат туһайытыгар кимэн киириигэ сылдьыбыт. От ыйын сүүрбэ алта күнүгэр Тойсоҕос Түөтүрүс сыллаахха атаҕар бааһыран Казань куорат госпиталыгар кэлэн, кэлэн түөрт ый эмтэммит, инбэлиит буолан дойдутугар төннүбүт. Тойсоҕос Түөтүн түөрт сыллаахха дириҥ уонна оройуон ыччаттарын байыаннай үөрэххэ үөрэтэр. Онтон ити этиллибитин курдук, кини бойобуой суолуттан кэпсэтэххэ ити курдук, уонаттан дьэбиэ биир этиргэ дылы бу Павел Титович биир улахан хорсун санаалаах уонна патриотическай санаалаах киһи быһыытынан биһиги бүгүн көрдүбүт. Ол курдук өссө Аҕа дойду сэриитэ фашистская Германия бу Россияҕа саҥа түһэ илигинэ даҕаны тыйыс остуодун сыллаахха кини Финляндия сэриитигэр баран дьэ бэйэтэ тыллара туран барбыт киһибит. Эпти. Иннигинэн бата оннох онтон ордон кэлэн кини бу аны иккистэн бу аҕаны дү сэриитигэр ыҥырыллан барар. Онуттан бэйэтэ даҕаны худдаах байыаннай маннык тохтаах киһибит диэн аатыбыт биһиги характердах диэххэ дуу кини үөрэтинэн даҕаны бу үөрэҕинэн даҕаны олох олоҕун тухары байылыгынан үлэлээбит сөп ол курдук билигин байтар буоллахха кэпсиир буоллахха бэһэн биир бэһинис сылларга Дьокуускайга учительский институт естественнай педагогическай факультетка үөрэнэн биология уонна география шларын идэтин эмиэ ылбыт эбит Биэс үс алта уонаҕас сылларга Дириҥ оскуолатыгар биология, география тылынан үлэлиир. Алта уонаҕас сылларга, сылга Тааттар Ытык Күөлүгэр бытовой комбинатка краниктыыбыт кэнники уонна бу ветеринар сэбиэттэрин салайбыт эбит. Наҕараадалыттан этэр буоллахха, Албанан үһүс степеннээх орденын орденынан кини 1994 сыллахха наҕараадаланбыт ыллата сэрии кэмигэр Уонна Германияны кый иһин мэтээлинэн, бойобуй өтөтөн иһин мэтээлинэн, түн алта халлаахха хостунун иһин мэтээлинэн, Аҕа дойду сэриитин Бандыгы степеннээх отделын тыһы тоҕус аҕа уон биэс сыллаах халбыт эбит уонна үлэ бэтэрээнэ бэтээллээх үөрэҕирии наркомун бочуотунай грамотата наҕарадаламмыт. Оттон кини аатын үйэтитиигэ эмиэ үлэлэр баралла ол курдук Павел Титович Пинигин аатынан аатын дириҥ спортивнай комплекса сүгэр онуттан бу Чычаас эбэттэн силис тардан диэн кинигэ бэчээттэрин тахсыбыт эбит. Так, кини кэргэнэ Аниппатистова Халена Елисеевна так кэргэнинээн кинилэр ол туһунан билигин дьэ биһиги бу кини төрөппүт кыыһа манна кэлэн олорор түһүллэн үөрэн тураммыт бу Мария Павловнаттан эмиэ айах ыйытыыны биэриэм этэ Мария Павловнаҕа Эйдэрэ Мария Павловна бу ааспыкка кэрэһэтинин болаа бу педигиннэр олох хаттан да кэлбит ыаллар курдук кэпсээн аһардым диэбиттэн кырата сырдатан да төрүччүбүттэн Мин кос кос эһэм. Кос кос эһэм Мәхаалас мэлдьэхситэ, бастакы мэлдьэхситэ. Онтон кэлэн бултуу дьэн тыаҕа дьэн кини биир хоптоох киһитин көрсөн, ону кытта Хоптоҕо кэлэр, дьиҥҥэ. Онно кэлэн кинилэр аймахтара кыыһы Кыппаай диэн кыыһы кэргэн ылан онтон ыла билигиннэр бараллар. Онно кини түөрт оҕолонор уонна икки кыыстанар. Ол эмиэ туһунан биир биириттэн итигиннээх бараллар, ити Готовцевтар бараллар. Онтон биириттэн балаҕана пингиннэр Баллаах Баһылайа оҕолоро. Онно биир улахан учуонай убайдаахпыт Владимир Васильевич Пинин диэн, ол кинилэр Никифор Васильевич ситиһэн бараннар, онтон биириттэн мунаан дьиэ күннээх баралар. Пинигин Буорах Байбаллаах. Мээхаҕалас бастыкы мэлэхситтэн ити Михайловтарбыт Пинегин Тимир Алексеевич. Булар олимпийский чемпион, алта олимпиада аһынчыбыта, солороҕор судьуйа ороҕор кыттар. Ону чахайдах парустаах уоскут үөрэттэн баһылаах результата. Биһи олин төрдүбүз онтон онон аймактыылар курдукпут. Ону биһи киэн туттар бир улахан олимпийскай астыбыт саханы саха деппит киһилээхпитинэ Кини учталлыыр кэлэн били финскэ сэртификээккэ кэлэн физруктуур, боедруктуур. Ону сылдьа кини оҕол дьону сэриигэ бэлэмниир. Аны оскуола оҕолорун бэлэмниир уонна уоллана туох ыччаттары бэлэмниир сэриигэ барарга. Уонна кини ГТО-на бу ГТО диэни киллэрэн күүскэ үлэлээбитин иһин төрдө биэс сыллаахха улахан наҕараада, оччолорго улахан наҕараада эттэ. военный комиссариат киһи наҕараадалыыр. Омук наҕараадатын бу олох соторутааҕы оҥорбутум. Манан өссө хаһаайдьаммыт бу улахан наҕараада эбит. Маны Саха эртэн биэс эрэ киһи ылбыт. Ол быыһыгар Николай Николаевич Староска эмиэ баар. Бу үчүгэй военнугуттан улахан үлэни ыыппыттарын иһин Бу төрдүн алта аһыллар. Төрдүн алта аһыллар. Физкультура уонна спорт СНК ЯССР диэн бу грамота үөрбүттэр. Кини бгтуона-гтуона сүүс биэ уһуон икки жүз бырыылан туттарбыт диэн. Ото дьону маннык ыччаттар дугубартын хаппыт буолан сытта. Массабаһын улаханнык туттук эбит уонна кини спортун ырытык сайынарбыта дииллэр.

Дьокуускайдааҕы военкоматтан ыҥырыллан аҕалыны сэриитигэр барбыт. Иркутскайга тиийэн биир үстэ мас заводугар үлэлиир. Иркутскайтан Украинаҕа диэри биир эшелон аттары тиэйэн илдьэллэр. Украинаҕа мас бэлэмнэһинигэр үлэлиир, атырдьах ыйыгар тылланан туран сэриилэһэр армияҕа соҕуруулуу Архангел фроҥҥа пулеметка иккис нүөмэрдээх стрелок быһытынан сэриилэһэр. Харков аннынан кыргыһыыларга кыттар. Атырдьах ыйын уон сэттэ күнүгэр улаханнык бааһыран, үс тыһыынча түс тоҕус тоҕус ньүмэрдээх эвакуационный госпитальга эмтэммит. Тыйыс тоҕус сүүс төрүнтүс сыллаахха сэрииттэн инбилит буолан эргиллибит эбит. Так, онтон үлэтин суолунтан быһарда кэпсиир болдахха, Түөтэн биэс биэһин сылларга Дьокускайдааҕы художественнай училищеҕа үөрэнэр. Биэһин биэс уон биэс сылларга Чурапчы оройуон Арылах нэһилиэгэр учууталлыыр. Онтон Дьокуускайга Ходорственный фоҥҥа толорооччу ходоохонньук быһыытынан үлэлиир. Онтон Тааттаҕа Ытык Күөлгэ тиийэн ходоохонньук оформителинэн үлэлиир. Хэттэ он биир уонна хэттэ он биэс сылларга Дмитрий Петрович Коркин аатынан спортивнай интернат-оскуолаҕа черчение уонна уруһуй уонна үлэ учууталынан үлэлиир. Онтон иһиттэн биэс тоҕоһону ыстатарга, Чөмчтээҕи ойуур хаһаайыстыбатыгар илиснигирэн үлэлиир уонна тоҕоһон тоҕоһонньусталарга Чурапчы аҕыс кылаастаах оскуолатыгар худуоһунньук оформителинэн үлэлиир. Хэттэ унаҕас сылтан худуоһунньук живописец быһыытынан үлэлээбитэ. Наҕараадаларыттан кэпсиир буоллахха, этэр буоллахха бу Германия кыайыы мэтээллээх, түүн алтыһаллаах халбыт, боевой дьиэлэр иһин мэтээллээх сэттэ уон таһыллаахха аҕа дойду сэриитин манньагы степендээх орденын ресурс аҕалан биэс сыллаах ылбыт эбит уонна үлэ ветерана үлэ ветерана гражданскай килбээн бэлиэ хаһаайына буолар арыылаах нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо буолар саха республикатын уонна российскай федерация художниктарын союһун чилиэнэ буолар саха республикатын культуратын туйгуна саха республикатын искусстволарын үтүөлээх Деятеля буолар уонна Россия бутуйуттарын союһун кыһыл көмүс мэтээлинэн икки тыһынча уон түөрт сыллахха наҕарадаламмыт эбит. Оттон аатын үйэтитиигэ этэр боллахха, билигин кини олорбут дьиэтигэр ити школа-интернат томторугар билигин этэр боллаххына, школа-интернат томторугар кини онно олорбуттара, кинилэр Красноевтар дьиэтигэр үрдээх жуй хартыына галереята бар, онуттан биһиги бу күннэргэ манна киирэ харыттыбыт, үрдээх жуй галерея, манна көрүөххэ наада, дьиҥнээх үөрэхтээх худуоһунньук үөрэхтэ диэн үрдээх буолар эбит диэн биир сөҕөн махтайа кэлбиппит. Кэргэнинээн Бидай Мария Горунналын үрдээх үчүгэйдик олорбуттара, биэһнаҕа сыллаахха холбоспуттар, онон оҕолоро Татьяна, Марианна, Терентий уонна Сергей эбиттэр. Сөп. Онтон дьэ бу Карсанаев Петр Терентьевич диэн биһиги Бу итимин саҕаны түһэтэн аһаппыт икки тыһыча сүүс сэттэ уон ыҥырыллан барбыт буойуннартан саамай тиһэ хаалбыт буойуммут кинитэ. Ол былырын бу иккитинчи сүүрбэкки сыл бүтэһигэр ыйга тоҕус сүүс сааһыгар сылдьан кини бу олохтон барбыта. инэнэнтэн бэйэтин олоҕун дьэ толору олорон сэриини уоту даҕаны ааһан дьоҥҥо өтүүнү сырдыга кэрэнин дэнэ бэлэхтэн элбэх оҕону даҕаны үөрэтэн бу олохтон дьэ толору дьоллоох киһи барбыта буолуо диэн мин хардана саныыбын так дьэ онуттан бу Косноевтар тустарына этэр буоллахха, кырдыахтар буоллахха бу биэс бииргэ төрөбүт Корсунаевтар сэриигэ аттаммыттар эбит, онтон икки уол сэрии хонуутуттан эргиллибэтэхтэрэ, үс уол кэлэннэр бу дьоллоох олоҕу туппуттара. Биэс бырааттыы уолаттар Күтүөппэр Саха дойду сэриитин ветераныгар Российская Федерация Саха Республикатын худуоһунньуктарын союзун чилиэнигэр Петр Терентьевич Корсунаевка аныыбын. Куоттаах сэрии хонуутугар биэс бырааттыы уолаттар Арыылаах алааһыттан сэриигэ аттаммыттара. Саха киһитэ барахсан хаан саа саадах сүгэн киһини өлөрө аттаммытай түһөлөрүн көрбүтэй. Алдьархайдаах сэриини түүллэригэр да көрбөтөх алаас сирин оҕолоро илэ харахтарынан көрбүттэрэ дьулаан көстүү, хаһыы-ыһыы урусхалламмыт куораттар дууһаларын айгыыра, сүрэхтэрэ ыалдьара, кыра эмит тохтобулга алаастарын ахтылҕана харахтарыгар быбаардыы көстө түһэн ааһара, ийэлэрэ барахсан алаадьылыы турара, аҕалара алааһыгар бугулун бэрилиэрэ. Уоттаах сэрии хонутуттан эргиллибэтэх сирэпиин сүрэҕэ даҕаны сэрэйбэтэҕэ, сири бэлиэ төннүбэтэҕин. Сиэмэх фашист сэриититтэн кыайыы хоту көтөллөнөн эргиллибиттэрэ алаастарыгар

Краснодар, эһэбит Краснодар Тэрилтэ диэн төрүт арыылаах. Ол былыр уоспуйатын хаана биикэ төрөөбүттэрэ ийэтэ-аҕата бары өлбүттэрэ бүтүн иһ суода кыралдьан Сынна хаала би Краснодарта диэн бу аан дойду арааты биһирэ бардылаахпыт. Онно ханна да баарын истилэрпин. Онтон бииргэ төрөөбүттэр уон төрдүөлэ киһи хата буолбуттара. Аны былыртан кыраҕа сылдьан төһө битэ биллибэт, история манчылай диэн курдук. Онтон биэс уол эдиигэ бараллар, эдиигэ бараммар икки, иккитэ эргиллибэтэҕэ, үс эргиллибитэ. Былырыын быйыл кыһын диэххэ буоллаҕа дии. Быйыл кыһын бии көтөөт уон түөрт бии көтөрөөбүттэн бэстилиэнэйин уон төрдүһүнэн бу Петр Трентьевич өллө. Онон кинилэр династиялар бүттүлэр. Оттон биһи хаалахпыт диэнэ. Үтүө күнүнэн биир дойдулаахтарым! Барыгытын иһэр Улуу Кыайыы өрөгөйдөөх күнүнэн эҕэрдэлиибин! Мин кылгастык төрөппүттэрим уонна бииргэ төрөөбүттэрим туһунан билиһиннэриэхпин баҕарабын. Биһиги ийэлээх аҕабыт Корсанаев Петр Терентьевич уонна Мария Егоровна тыһыынча тоҕус сут биэһин аҕыс сыллаахха холбоон ыал буолбуттара. Бэйэ-бэйэлэрин өйөһөн, өйдөһөн биэһин аҕыс сыл дьоллорун холбоон түөрт оҕооннон үс сиэннэрдэнэн олорбуттара. Билигин сэттэ хос сиэннэннилэр. Бииргэ төрөөбүттэр тустарынан быыкастык кэпсээтэххэ маннык. Улахан уоллара, убайбыт Корсанаев Терентий Петрович одьулуннааҕы уон үһүс нүөмэрдээх скутууну бүтэрэн, суоппар идэтин баһылаан, уопсайа отут сэттэ сыл массыына уруулугар олорон, Саха Республикатын автомобильнай транспорын бочуоттаах үлэһитэ буолбута. За заслуги в предпринимательстве, за отличие в развитии предпринимательства мэтээллэринэн наараатыламмыта. За профессионализм номинация кыйылааҕа буолуталаабыта. Терентий Петрович кэргэнэ Валентина Петровна Карсанаева Чурапчытааҕы интернат-олкуолаҕа сүүрбэттэн тахса сыл ситиһиилээхтик үлэлээбитэ. Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна, билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор. Кинилэр икки оҕолоохтор, кыыстара Марина Терентьевна Саввина ООО «Адгезия металлоконструкций» диэн тэрилтэҕэ инженер-проектировщигынан үлэлиир, кэргэннээх, үс оҕолоох. Уоллара Валентин Терентьевич дьоһун ыал аҕата, үс оҕолоох, СКПК Чурапча специалиһа.

Кини Республиканскай ипотечнай агентство диэн тэрилтэ тутаах үлэһитэ, кэргэннээх, икки оҕолоох. Кыра кыыс Марианна Петровна тыһыынча тоҕус сүүс тоҕон биир сыллаахха Дьокуускайдааҕы муникальнай училищены баянист кылааһын бүтэрэн кэлэн, дойдутугар хас да сыл муникальнай оскуолаҕа үлэлээбитэ. Улууска араас мероприятиеларга, фестивалларга байыаннан туруоруллуура. Билигин Дьокуускай куоракка олорор урбаанньыт, атыы-эргиэн эйгэтин үлэһитэ. Кыра уол Корсунаев Сергей Петрович Чурапчытааҕы уон үһүс нүөмэрдээх тутууну билэрэн, Каменщик строитель идэтин баһылаан, тыһыынча тоҕус сүүс оҕоҕун сэттэ тоҕун икки сыллардаахха Байкала Амурская магистраль диэн оччолоргор дойдуга улахан суолталаах тимир суол тутуутугар үлэлээбитэ. Билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор. Баһыылалар. Наталья Ефимовна Берехенде, Онтон мин Анна Терентьевна Касанаева диэн ийэм бу Афанасий Треньба Афанасий аҕатын кытта уонна Бүөтүр Тэринdiэ үчүгэйгэ төрөөбүттэр. Тай Бүөтүр дьиҥэ сүһүн толу бүтө булан. Кини болла бу ити хаҥа ити ыарыыга ыйджан. Кини бастан оттон ыйджан улахан кырдьыбыта. Онтон ол кэнити иккистен эмиэ сайын тиэн эмиэ ыйджан. Иннинэн сүөһүн кини лапачча туллубуйда буолар биһи таайба кэлем ана тахсар этибит. Оны таҕыстаппына оттон тугун хаһа бүтэ була туох да махсастан мачаргата кайтылар буолар. Оны отун бэйэтэ охсон чэ кыраабыллаан иҥиннэн бэйэтин бэйэтэ хайырыты. Сууралжыба биһиги дойдулаахпыт. Холуста көтөн ууругар худуоһунньук саҥаны айар, холонон кыраасканан суруйар, хартыына бэрдэ ойууланар, хорсун бойун Карсанаев хоһуйар айылҕа кэрэтин, боодуот доҕор дьонун холкуостаах чиҥ олоҕун, таптаан көрөрүн уруһуйдаан, туойар дьүһүнү нарылаан, тайҕатын алааһын маанылаан, тыа сиригэр кэпсиир наллаан, Дьүһүйэн иэйэр эгэлгэни, алгыс таллаах эйэни, сэриини кыайар сэһэни, сөҕүрээбэт сүдү кэрэни. Чурапчы чулуу буойуна, Тэрэнтэй уола Бүөтүр, үтүө киһи Кастанаев, үөрдүө үйэлэргэ үлэтинэн диэн. Сүтээш хоһоон сойбуту таахтыбыт.

Кини туһунан диэн информациябытын эмиэ холбууппутугар. Филиппов Николай Николаевич сэтинньи түөрт күнүгэр тыһы соҕус сүүрбэ үс сыллаахха Боторускай улууһун Хоптоҕо нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Боевой суолтан этэр боллахха, от ыйын сүүрбэ үс күнүгэр тыһы соҕус түөрт ике сыллаахха Чөрөштааҕы военкоматтан ыҥырыллан барбыт эбит. Иркутскай обласка Мальта тимир суол станциятыгар гарнизоҥҥа үс ый үөрэммит. Онтон Тиштоҕу студентин икки сыллаахха ахсынньы ыйга он тохсус Забайкальскай стрелковай дивизияҕа киирэн, киирэн Смоленскай куоракка кэлбит. Тыһыынча үс сүүс онус стрелковай полкатын үһүс батальонугар, батальонугар киирбит. Быстах кэмҥэ разведка отделениетыгар сылдьыбыт. Кулун тута тутар ый саҕаланыыта Титов сүдүрүн сыллаахха Харьковскай уобаласка пулеметчигынан сылдьыбыт, алта хонукка өстөөх төгүрүктээһинигэр киирэн тахсыбыттар, кулун тутар ый бүтүүтэ Северскай Донецк печенеги бөһүөлэккэ улахан кыргыһыга кыттыбыт, өстөөххө билиҥҥэ түбэспит. Харьков, Полтава, Кировоград, Львов куораттар Германияҕа Бойтен пассаулаахтарыгар сылдьыбыт. Үс оҕус сүүрдэ биэс сыллаах карыамыйын биэс күнүгэр Америка сэриилэрэ босхолооннор, билиэнтэн босхоломмут. Сүүс күнүн сэттис саппас стрелковай полкаҕа алты он биирис ыарахан минометнай биригээдэҕэ, отут иккис гвардейскай гаубичнай биригээдэҕэ сэрилэспит. Тыйыс оҕус сүүрдүөн алты сыллаахха Грузияҕа баар Гори куораттан демобилизациянаммыт эбит. Ити курдук сиэни бойобуой суола үрдээх ыарахан баҕайы итиннэттэн этэр буллахха бу Ханнык даҕаны саллаат баҕарбатах суолугар түбэспит киһи буолар. Ол курдук билиэн өстөөххө билиэн диэн оччолорго то Советскай э, Союз э, военнай балаһыанньа сокуону өһүрдээх кытаанах этэ. Ону даҕаны киһи э, үрдээҕин билигин кини хоруйатын даҕаны аахтахха үрдээх ыараханнары көсүбүппүттэн этэр. Ол курдук бу бэйэтин тугунан суруйбут. Баҕатынан суруйбут. Уонна суруйуута үрдээх үчүгэй. Халтах этэр олох суруйааччы курдук суруйар сөп. Ахтыылары үрдээх үчүгэйдэр. Бу туохха кини маннык этэр. Оҕолорбор анаабыт кинигэм бир улахан суруйаччы буолбутахпын, даҕаны буоллар бэйэм кыахпын суруйдум диэн суруйбут. Так, манна боллана маннык кепсиэххэ сөп. Кинигэр бастакы сирэйигэр кини маннык суруйар. Түөртэн биир түөртэн биэс сылларга Аҕа дойдутун көмүскүүр улуу сэрии кэмигэр ниэмистэргэ билиэн түбэһэн сыл, түбэһэн сылдьыбыт киһи эт-хаан өттүнэн эрэйдэнэр, аччыктыыр, ырар, сылайар, өй-санаа да өттүнэн эриллэр. Онон киһи бэйэтин мутугунан бырахпыт саҕа муҥур үйэтигэр ити түбэспит алдьархайын умнубат. Ити алдьархай эйиигин кытта куруук сэргэстэһэ, ыар таһаҕас буола сылдьааччы. Ол да буоллар мин тус бэйэм. Билиҥҥи сылдьыбыт эрэйдээх сыралаах сылларбын, кэлин босхолонон да баран, ыар таһаҕас гынан көхсүгэр илдьэ сылдьымаары, төһө кыалларынан, хайа сатанарынан умнар ыһатыырым. Баҕар ол да иһин буолуо, бэйэм умнугаммар тэптэрэн үгүс сирдэр ааттарын дьон аатын, дааталары ардыгар бүтүн сылынан ыйынан даҕаны бутуйабын. Дьыллар күннэр аастахтарын аайы бииртэн биири умнан да иһэбин. Киһи ааспыт олоҕун саныы-ахта сылдьара ыарахан буолар. Үчүгэйдик сылдьыбыт кэмгин санаатаххына, санааҕа түһэҕин. Аны ити үчүгэй кэм миэхэ эргиллибэт, мин кыайдым буолайдым диэн. Онтон эрэйдээхтик сылдьыбыт сылдьыбыккын санаатаххына, биир суол үөр-нүһү санаа сүктэрэ түһэр. кыайдахха оннук буолар эбит. Ити курдук бэйи бэйэтэ манна ахтыытын барытын суруйбут. Оттон кини билиҥҥэ түбэһэн даҕаны сырытта сиби санаатын түһүрбэккэ ол сылдьан кини икки төгүл бу концлагердаттан күрүүр, ол гынан баран ынны же тутуллар. Ол гынан бачча кинини кини хайдах син биир ордон бүтүн оҥоһуулаах киһи буолан буоллаҕа диэбит да син биир ордон испит ордон испит уонна ити этилибитин курдук Америка сэриилэрэ бу пассаллаары босхолообуттар эбит инньэн онно түбэһэн дьэ ол кини бу кинигэ тиэринэ соруйан турар үрдээх үчүгэйдик бу дьэ хайдах курдук үөрүү буолбутун бастаан ким диэтэҕэйбэтэҕэ диэн онтон дьэ

Таба үлэтин суолтан кэпсиир буоллахха, түөртэн биир түөртэн икки сылларга педучилище маннайгы курсун бүтэрэн баран сэриигэ барбыт эбит. Сөп. Түөрт алта түөрт тоҕус сылларга Амурскай областка тахтаммыгда тимир суол станциятыгар бам тутуутугар үлэлээбит. Түөрт тоҕус сыллаахха Нам оройуонун Үөрэн нэһилиэгэр буденнай колхозка үлэлээбит. Түөрт биэһин биэс сылларга Красноярскай крайга Минусинск куоратыгар техникумҥа үөрэммит, биһиги икки сыллаахха Чөрчөгө кэлбит, сэттэ уонаҕас сыллаахха диэри сүрүннээн сибээскэ этүүт комбинатыгар уонна гастраахха үлэлээбит эбит. Так, наҕараадаларыттан этэр буллахха, аҕа дойду сэриитин иккис степені орден кавалера аҕыһын бес сыллаахха бербиттер. Так, Германияны кыйыһын металинен наҕараадаламмыт, үлэ ветерана, Чурапчы улуһун сайдыытыгар кылаатын иһин үс степеннэх бэлиэ хаһайына болар. Аатын үйэтитиигэ диэн бу үтүө кынаттаах дьоһун кинигэ олох диэн бу муну этилэр да? Сөп. Эбит так, унаттан же кэргенинен бу кэргенинен Пельмякова Феврония Ивановналыын биһиги сылаха холбоспуттар, кинилер уон оҕломмуттар. Сөп Екатерина, Андрей, Евдокия, Афанасий, Алексей, Елизавета, Варвара, Николай, Адам, Иван диэннэр. Сөп Онтон дьэ, онтон бүгүн была бу Елизавета Николаевна биһиэхэ кэлэн ыйытты олорор онно манна Андрей Николаевич эмиэ баар буолуохтаахпыт да мин билэрбинэн таагуна биир кыыстарын эмиэ билэбин да лично диэххэ бу Масоевна Варвара Николаевна диэн манна эмиэ хореограф үҥкүүнү үөрэтэр баар баар кини кини эмиэ биги төрөөбүт эбиттибит да сөп Чаттан этэргэ дылы кырдьык бүтүн оҕоһуулаах киһи эбит. Манна кэлэн үрдээҕин даҕаны үлэ бөҕөнү үлэлээн бэйэтэ бэйэлэрэ уон оҕолонноннор аны кэри ийэҕит буоллаҕына ийэҕит буоллаҕына Феврония Ивановна бу хоту көһүрүллүү кыттыылаах уон үс саастаах кыыс чыппыраттан собус соҕотоҕун Кэбэй оройунан көһөрүллүгэ тиийэн баран тыыннаах оттон кэлэн бу аҕалара Николай Ильич Тулиянын эмиэ бу оҕолорбут төрүүр быаларыгар бу тыыннаах аччыктаан өлбөккө тыыннаах оттон кэлэн бу курдук олорбуппут диэн үрдээх үчүгэйдик аттар саныыбыт. Жаттан мин бу Николай Николаевич эдиги туһунан тым туһунан буолбакка бу Елизавета Николаевнаттан дьабайыты эмете бу тэбиигэ тэлэбитэ тустарна билигин төһө бээтигити уон оҕо диэн үрдээх үрбэх булуктаабыттан дьэ

Биһи бииргэ төрөөбүт уом биирбит бииринэн, ол гынан билигин ортобутугар эһэтэ барбыт. Бары тымныыга хамсыы сылдьабыт. Аҕабыт балана хаһан даҕаны бу эһиги ыйдьыбытын олох мэлэ кэпсээбит этэ, тоҕо диэтэххинэ кини бу билиҥҥи ыйдьыбыт буолан, онтуката киниэхэ хара мэҥ буолан, Мээгэ ыһа тоҕо кэпсик-сии кэчитоҕо этэ. Арта бигирэриттэр бары тустууна олоробут, бары сибэстээбит. Билигин бала сиэннэрбит балаан ити үһүпэ эттэ иһиэн, онна түөрдө эттэ хос сиэннэр бааллар. Олор Атын алам тыына кэрдик ити этиэхпин баҕарабын билиҥҥи түһэн баран кини очолорго уон астаара уол

Ол онтон аҕам хаһан даҕаны ыалдьарын эппэккэ бу туо хаайыыга отон туох билиҥҥэ сылдьан үрдэ ыараханна көрсөн баран олор бииргэ даҕаны таабакка оҥорбокко олох оннук сылдьыбыт уонна бу биһи кэтэр быыбытыгар ол нуучча оҕонньоро миин быһаабыта диэн аҕабыт кэпсиирэ да уонна то үөрэххэ үрэҕин тардыһар эбит аҕабыт дьиҥинэн бу чупууга үгэннэ сылдьан кини ыҥырыллыыга отойдан ити сылаахха барар. Онтон төттөрү тибигэнтэн түбэһэн баран кэлэн чупуутугар төттөрү киирэр гыммытын ылбатахтар. Ол иһин аҕам булан иһин биир үөрүннэхтээхпин диэн ити оҕолонон им батыама оҕолом оҕом оҕолордоох сылдьан баран арыы обуотугар баран дэ үөрэнэр. Ону бу көрөргө куду бу титирэтэ бар. Шепа бу.

сыр оҥорбуттар. Ол буоллар ол сыры олор дьоннор били аһыы эрмэтэх буоланнар биэрээтэх били холум маҥаҥа ылла атарбат да оччолорго бэйти бэйэтин илиитинэн оҥорумтаабыт аананы бастакы чороччуга сыыра технолог буолла онно кини технолог буолан келлэҕэ дии онтон ити кэники онтон уһуннук үллээбэтэх уонна монтер үрэҕэр баран үөрэнэн биһи оҕар тапытына

хомойон да барахпыт болаттардан махтанабыт бу Николай Николаевич күндүк кэнники сылларга олох бу бу кыайыы күнүгэр День Победы! Как он был от нас далек, как к остре потухшим таял уголек. Были версты,